Insellmilkom. Meta kien ħareġ ir-riżultat tal-inkjesta maġisterjali dwar il-kumpanija eGrant jiena kont ittamajt li minn dik il-kalunja fil-konfront tal-Prim Ministru bħala pajjiż nieħdu lezzjoni politika. Li iva, hemm kull spazju għal ideat differenti u għal kritika anki ħarxa lejn xulxin, imma li darba għal dejjem għandna neħilsu minn politika perikoluża ta' tfigħ ta' tajn bl-addoċċ sempliċement għall-kilba tal-poter. Imma sfortunatament ma kienx il-każ. Hija ħasra li minkejja l-bidla fil-Kap tagħha, l-Oppożizzjoni, jew uħud minnha, baqgħu bl-istess stil ta' politika distruttiva bbażata fuq allegazzjonijiet foloz, li l-unika għan tagħhom huwa li jippruvaw ikissru lil dak li jkun. Li jekk ma jaslux bl-argumenti politiċi, jippruvaw jaslu b'tattiċi ta' mibegħda li l-poplu ilu li warrab. Onestament ma stajtx nemmen meta ftit tal-jiem ilu smajt li l-Partit Nazzjonalista rnexxielu joħroġ bi qlajja inkredibbli oħra. Għall-ewwel tibda tammira l-kreattività tal-istejjer li jivvintaw imma fil-verità m'hemm xejn tad-daħq. Speċjalment meta huma qlajjiet li jattakkaw b'mod personali. Deputat tal-Oppożizzjoni joħroġ jgħid li t-tfal tal-Prim Ministru qed jattendu skola fl-Ingilterra u li l-miżati tant huma għoljin li bilfors ġejjin mit-tixħim li jagħmel missierhom. Bla ma vverifika xejn. Qabad u kwota profil fuq is-social media biex juża gidba ta' barra minn hawn u jipprova jippinġi xi illużjoni ta' korruzzjoni. Għax kulħadd jaf li t-tfal tal-Prim Ministru jattendu skola f'Malta u l-ġenituri tagħhom bħal eluf oħra ddeċidew li jibgħatuhom fi skola privata b'miżati li m'għandhom x'jaqsmu xejn maċ-ċifri li semma Jason Azzopardi biex joħloq narrattiva li togħġob lilu. Ovvjament il-Prim Ministru ċaħad din l-istorja vvintata. Imma taħsbux li Jason Azzopardi talab xi skuża. Anzi ftit tal-jiem wara mar il-Parlament u reġa' ħareġ b'gidba oħra, dik li l-Prim Ministru qed jaqla' 5,000 ewro kuljum. Għal darba invenzjoni li ma titwemminx u ntiża biss biex tipprova titfa' l-ħmieġ. Kif tista' l-Oppożizzjoni tinżel f'dawn il-livelli baxxi u sfaċċati? Kif jista' jkun naċċettaw dan it-tip ta' ġir irresponsabbli minn nies li suppost jirrappreżentaw lill-poplu fl-ogħla istituzzjoni? Dawn huma l-istess nies li kif diġà semmejt, b'konvinzjoni allegaw li Egrant hija tal-mara tal-Prim Ministru, ħarġu n-nies fit-toroq, qalu li l-familja Muscat għandha tintbagħat il-ħabs u għamlu anki posters dwar dan. Biex imbagħad wara inkjesta maġisterjali rajna kif kollox kien mibni fuq dokumenti foloz u firem iffabbrikati. Jiddispjaċini għall-ħasra li qed issir minn kull aspett. L-aktar fuq il-familji ta' min, bit-tajjeb u l-ħażin, jidħol jagħti servizz fil-politika. Però fl-aħħar mill-aħħar in-nies jafu jiġġudikaw u jaslu għall-konklużjonijiet tagħhom. U llum in-nies qed jindunaw li għall-poter, sfortunatament, il-Partit Nazzjonalista u xi membri tiegħu lesti jagħmlu minn kollox. Għal llum insellmilkom.